Croeso cynnes iawn i chi yma i seremoni wobrwyo flynyddol Ysgol David Hughes, lle da ni'n dathlu llwyddianna yn pobl ifanc yn yr aroliadau allanol yn 2020. Yn wahanol i'r arfer, da ni yn cynnal y seremoni harbennig hon drwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol yn hytrach na gymgynnull yn neuadd yr ysgol. Mae'n siomedig bod ni'n methu gwahodd yn pobl ifanc a'n rhieni yma i ddathlu hefo ni, ond dwi'n siŵr newch chi fwynhau

Felly, efo hynny eiria, ga i gyflwyno y gwobrau i chi. Uh, llongyfarchiadau mawr iawn i'r enillwyr, a da ni'n dymuno dda iddyn nhw gyd i'r dyfodol.
Enillydd y wobr ar gyfer TGAU Cymraeg eleni ydy Catrin Alaw Jones. Mewn dosbarth disglair iawn, cododd Catrin i'r brig Mae ymroddiad hi a'i diddordeb hi yn y pwnc wedi bod yn glir o'r cychwyn cynta. Mae wedi bod yn bleser i dysgu hi. Mae hi yn ddiymhongar, wastad yn barod i neu ffafr, ac yn llawn heiddi'r wobr yma. Da iawn, Catrin.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Lefel A yr Adran Gymraeg eleni ydy Lois Medi Wiliam. Um, dwi wedi cael y fraint o ddysgu Lois yn ei chwrs tygau ac yna ym mlwyddyn deuddag a dyna chi brofiad oedd hwnnw. Um, mae gan Lois afal gadarn ar uh, ramadeg Cymraeg ond mae ganddi hi hefyd ddawn ddigamsyniol wrth ysgrifennu yn greadigol. Ac uh, mi nath i uh, brofi hynny eto yn ystod y cyfnod clo pan enillodd i gystadleuaeth uh, wedi threfnu gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru um, am ysgrifennu cerdd ac yna mi enillodd hefyd gystadleuaeth cyfieithu gan Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth ac mi ddwedodd yr y beirniad, Prifardd Eirig Salisbury, i bod hi wedi serennu mewn cystadleuaeth um, gref iawn. Um, mi gafodd i farciau llawn yn ei gwaith cwrs ac mae pennaeth yr adran, Miss Meleri Roberts, a finna yn gwbl gytun fod gwaith Lois um, yn ddieithriad yn mynd ymhell y tu hwnt i ofynion arferol a seren. Yym wel, llongyfarchiadau i chdi Lois, 'dan ni'n ddymuno yn dda iawn i chdi fel adran ac yn edrych ymlaen i ga'l darllen camgwei- campweithia' am genach gen ti. Da iawn chdi.
Enillydd Gwobr Dysgwr Gorau Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 4 eleni yw Cai Spooner. Mae wedi bod yn bleser dysgu Cai. Nid yn unig ei fod yn ddisgybl gweithgar, efo agwedd arbennig tuag at y Gymraeg, mae Cai yn chwâ o awyr iach, wastad yn deud helo, Wastad efo diddordeb yn beth sgin bobl ereill i'w ddeud. Yn y gwersi, roedd yn cyd-weithio yn arbennig o dda efo pawb, ac wastad yn glên efo pawb yna. Y disgybl mwya cŵl dwi rioed wedi ddysgu. Diolch Cai, pob lwc!
Enillydd gwobr Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Lefel 5 eleni ydy Abigail Minty am ei gwaith parhaus ar gydol y ddwy flynedd, gan gynnwys ei gwaith cwrs arbennig oedd yn cynnwys portread o Tudur Owen ag dyddiadur arbennig o berson oedd yn ymweld â Ynys Môn. Mae sgiliau Cymraeg hi wedi datblygu ar hyd y ddwy flynedd, sydd yn dystiolaeth o'i gwaith caled hi yn y pwnc. Llongyfarchiadau, Abigail. Enillydd Dysgwr y Flwyddyn, Cyngor Llyfr Pedwar, Addysg Gorfforol Lenni, ydy Sian Jeet Griwel. Um, nid yn unig mae wedi serennu'n academaidd drwy gydol ei dwy flynedd yn y cwrs, ond mae wedi cyfrannu'n helaeth i fywyd yr adran, yn cynrychioli nifer o dimau, pel rwyd yn bennaf, ond hefyd yn helpu hyfforddi genethod fenga'r ysgol. Diolch o galon i chdi am dy waith, Sian Jeet, a dwi'n mor falch bod chdi'n neud lefel A fan eleni. Da iawn chdi. Enillydd Dysgwr y Flwyddyn Addysg Gorfforol Cynulliol 5 leni ydy Will Brown. Mae hi wirioneddol wedi bod yn bleser dy ddysgu di dros y dwy flynedd diwethaf. Mae dy ymroddiad di mhob agwedd o'r pwnc wedi bod yn ardderchog. Dy waith cwrs di o'r safon ucha posib, a'r tystiolaeth fideo y gorau dwi wedi weld. Dwi'n dymuno pob lwc i chdi yn y dyfodol a dwi'n siŵr bod 'na ddyfodol llwyddiannus o dy flaen di. Diolch yn fawr iawn ti.
Mi hoffwn i gyhoeddi enillydd Gwobr Cerddoriaeth Cyfnod Allweddol pedwar eleni, sef Tesni Hughes. Hi a'i gitâr a'i brwdfrydedd at gerddoriaeth mae wedi cyfrannu llawer iawn at fywyd cerdd yr ysgol, mae hi wedi bod yn ddisgybl da yn y dosbarth ond hefyd mae hi wedi cyfrannu at fywyd cerdd yr ysgol yn barod bob tro i chwarae mewn cyngerdd, os oes isio, os oes yna le yn y rhaglen gyngerdd, dwi'n medru dweuthu Tesni, wyt ti'n barod? Grêt, os na, mae hi'n dall yn iawn. Hollol broffesiynol, llawn heiddi'r-wobr, da iawn, Tesni. Hwyl 'wan. Mi hoffwn i gyhoeddi enillydd Gwobr Gerddoriaeth Cyfnod Allweddol 5 eleni ydy Glesni Rhys Jones. Mae Glesni nid yn unig yn ddisgybl cydwybodol wedi wneud yn dda iawn yn ei lefel A, ond yn bwysicach na hynna i mi, mewn cerddoriaeth mae wedi cyfrannu cymaint at fywyd cerdd yr ysgol. Mae wedi canu mewn grwpiau, partïon, mae wedi helpu disgyblion eraill yn eu aroliadau ymarferol nhw, mae wedi cyfeilio, mae wedi gwneud bob dim posibl i helpu cryfhau bywyd cerdd yn yr ysgol. Glesni, diolch yn fawr iawn i ti, wyt ti'n llawn haeddu Robert.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Addysg Grefyddol Cyfnod Allweddol 4 ydy Nadia Mohamed. Mae Nadia bob amser yn mynd yr ail filltir er mwyn sicrhau llwyddiant. Mae'n ferch annwyl a chwrtais a bob amser yn gwneud ei gorau. Diolch am dy ymroddiad i'r pwnc, Nadia, da ni'n falch iawn dy fod yn parhau. Llongyfarchiadau. Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Addysg Grefyddol Cyfnod Allweddol 5 ydy Lisa Wood Hewitt. Mae angerdd Lisa at athroniaeth a moeseg wedi dod yn amlwg iawn dros y ddwy flynedd ddwytha' 'ma. Mae wedi cyfrannu yn sylweddol at drafodaethau a dadleuon yn y gwersi. Mae Lisa hyd yn oed wedi parhau i fynychu darlithoedd ar-lein mewn Moeseg ac Athroniaeth Prifysgol Bangor dros y cyfnod clo a'r gwyliau ha. Da ni yn diolch yn fawr i chdi am dy gyfraniad gwerthfawr i'r gwersi, Lisa. Dymuniadau gorau i chdi yn y blynyddoedd nesaf 'ma.
Mae'r wobr ar gyfer y dysgwr gorau Almaeneg yn mynd i Ifan Jones. Mi lwyddodd Ifan i gyrraedd ei radd darged yn ei degau eleni. Oedd Ifan yn ddisgybl o bob tro yn rhoi cant y cant i fewn i bob darn o waith ac o ganlyniad roedd ei waith o safon uchel iawn, yn enwedig i ysgrifennu. Roedd Ifan yn ddisgybl hwyliog bob tro efo gwên ar ei wyneb ac oedd o bob tro yn dangos diddordeb mawr yn y diwylliant Almaeneg. Ifan, bob lwc i ti yn y chweched dosbarth a bob dymuniad da ar gyfer y dyfodol.
Helo, um, fyswn i'n licio rhoi y gwobr cyfnod allweddol pedwar busnes i Holly Basu. Um, mi ddoth Holly i Ysgol David Hughes yn ganol blwyddyn deg ac yn y cyfamser mae wedi gallu dal i fyny efo'r gwaith i gyd sy'n rhoi iddi a mae'r gwaith mae wedi cynhyrchu o safon uchel iawn. Uh, Mae hi wastad yn barod i weithio pan dod i gwersi a mae'n bleser iawn di cael dysgu hi dros y blwyddyn a hanner dwytha. Da iawn chdi Oli, well done.
Mae gwobr Lefel A Busnes yn mynd eleni i Isabel Kedge. Mae Izzy yn fyfyrwraig gydwybodol sydd wedi gweithio'n gyson yn ystod ei chyfnod yn y Chweched Dosbarth ac yn wir sydd wedi blodeuo. Mae hi'n ferch sydd â bob amser a gwên ar ei wyneb a mae wedi bod yn bleser bod yn ei chwmni eleni. Rydyn ni'n dymuno'n dda iawn i ti Izzy i'r dyfodol.

Mae'r Wobr Dysgo Gorau Lefel A yn y Gyfraith Cyfnodweithredol 5 yn mynd i Matthew Jones. Mae Matthew wedi dangos cynnydd arbennig o dda, enwedig yn yr ail flwyddyn. Roedd yn bleser cael dy ddysgu ac yn dy weld yn aeddfedu a llwyddo i gyrraedd dy radd darged. Roedd Matthew yn ddisgybl gweithgar ac yn mwynhau bob agwedd o'r gyfraith a bob tro yno yn barod i helpu eraill yn y dosbarth. Da iawn ti Matthew a bob lwc i ti yn y dyfodol.
Enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn Cymdeithaseg eleni yw Sam Dunt. Mae Sam wedi bod yn ddisgybl hynod ymroddgar, brwdfrydig, da ni wedi cael llwyth o hwyl yn y gwersi, Mae o wrth ei fodd yn dadlau ganddo wybodaeth ddifn o faterion cyfoes a materion cymdeithasegol. Mae'n llawn haeddu'r wobr. Pob hwyl i chdi Sam yn Saint Andrews. Dwi'n siŵr byddi di wrth dy fodd.
Enillydd y Gwobr Seicoleg y Lefel A eleni yw Elin Thurlow. Mae wedi bod yn bleser i ddysgu Elin dros y dwy flynedd diwethaf. Mae, El, mae gen Elin agwedd eiddfed um, a mae, mae wedi ddangos dyfal barhad ac ymateb yn dda i pob elfen o'i gwaith seicoleg. Bydd Elin yn astudio seicoleg yn Prifysgol Caer a dwi'n dymuno hi, dymuno'n dda iddi hi yn y, yn y dyfodol. Da iawn Elin.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Daearyddiaeth eleni ydy Aren Thorpe. Mae Aren yn ddaearyddwr naturiol ac mae 'di bod yn bleser cael bod yn athrawes arno. Mi fuodd o'n frwdfrydig tuag at pob rhan o'r cwrs ac roedd o'n ymfalchïo mewn astudiaethau achos manwl ac yn meddu ar sgiliau ymholi ac ymchwilio aeddfed tu hwnt. Mae'n ddinesydd cydwybodol, a mae ddealltwriaeth a'i ymroddiad i ddatblygiad cymunedol cynaliadwy a materion amgylcheddol yn destament iddo fo. Dw i'n andros o falch bod o 'di penderfynu parhau hefo'i astudiaethau daearyddiaeth, a dw i'n dymuno'n dda iawn i ti ym mlwyddyn deuddeg, Aaron.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Dur yr Iaith eleni ydy Lauren Hinchcliffe. Mae wedi bod yn bleser cael dysgu Lauren dros y blynyddoedd diwetha. Mae ei gwaith hi o'r safon uchaf bosib bob tro ac mae ei dyfalbarhad yn anhygoel. Mae wedi bod yn brysur yn ailddrafftio traethodau dros y flwyddyn diwetha' ac wedi treulio oriau maith yn cwblhau gwaith cwrs oedd o'r safon ardderchog. Diolch am dy waith caled ac am dy ymroddiad, Lauren. Rydym yn dymuno'n dda iawn i chdi.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Drama Cyfnod Allweddol 4 eleni ydy Carwyn Owen. Um, mae hi di bod yn bleser i ddysgu dros y ddwy flynedd diwetha, a'i weld yn blodeuo o fod yn fachgen tawel i'w berfformiad anhygoel o wrth aros godo yn yr arholiad ymarferol oedd yn wefreiddiol. Da iawn chdi Carwyn ac ymlaen i safon uwch. Enillydd Dysgwr Gorau Cyfnod Allweddol 5 yn Drama eleni ydy Katie Fitzmaurice. Mae hi 'di bod yn bleser i dysgu hi am bedair mlynedd, wastad yn gwrando ac yn rhoi pob ymdrech i wella'i pherfformiad bob tro ac yn derbyn pob beirniadaeth. Mi roedd ei pherfformiad yn yr arholiad ymarferol yn emosiynol tu hwnt a mi gofiai o am byth. Llongyfarchiadau mawr i ti, Katie Fitzmaurice, a phob lwc yn y Brifysgol.
Helo, gefais i'r cyfle i enwebu y gwobr Huw Gareth Rees i ddisgyblion neu ddisgybl yn Ysgol David Hughes. Mae'r gwobr yma'n cael ei roi i ddisgyblion sydd wedi gwynebu llawer anhawster eraill ac heriau yn eu bywyd ysgol. Yy mae'r ferch yma wedi gwneud hynna trwy bywyd ysgol ac mae wedi gwneud o efo gwên ar ei gwynab ac agwedd bositif iawn. Mae'n ferch hynod o gryf ac mae hi wedi ysbrydoli fi, y staff, yr ysgol i gyd a'r plant yr ysgol i gyd. Felly dwi'n hynod o falch i gael enwebu Ellie Freeman yn y gwobr hon. Pob lwc i chdi Ellie a diolch yn fawr i chdi.
Mae gwobr FC Baines eleni yn cael ei ddyfarnu i ddwy fyfyrwraig aeddfed ac annwyl iawn sydd wedi wynebu nifer o heriau ar hyd y blynyddoedd ac sydd wedi dangos dyfalbarhad a gwytnwch. Fe fydd Daniela Sidley Brooks yn mynd i Brifysgol Bangor i astudio busnes Ac fe fydd Skye Jones yn mynd i Brifysgol Liverpool Hope i astudio Seicoleg. I ni'n dymuno'n dda iawn i'r ddwy ohonyn nhw.
Gwobr Goffa Dafydd Whitall. Mae'r wobr yma yn cael ei rhoi i'r disgybl sydd wedi llwyddo i hyrwyddo Cymreictod yn yr ysgol ac adlewyrchu y gwerthoedd oedd mor agos at galon y diweddar Dafydd Whittle, ein cyn brifathro. Rydan ni fel ysgol yn falch iawn o'n cysylltiad efo un nath gymaint dros iaith a diwylliant Cymru. Yn ystod ei gyfnod fel prifathro rhwng 1985 ac 1995, rhoddodd stamp ei werthoedd ar ein cymuned yn yr ysgol. Mae'r datganiad o genhadaeth na ôl lunio yn dal i sefyll heddiw, sef, i gynnig yr addysg ddwyieithog orau a mwyaf perthnasol i bob un yn ddi-wahân, a chreu cymdeithas agored sy'n parchu safbwyntiau, dyheadau a gobeithion pawb sy'n rhan o gymuned yr ysgol.
Mae enillydd gwobr Dafydd Whittle eleni yn berson ifanc, bywiog a llawn hwyl. Mae hi wedi arddangos ei Chymreictod a'i hawydd i hybu Cymreictod ar hyd y blynyddoedd. Mae hi'n astudio'r Gymraeg, Cerdd a Drama, tri phwnc oedd yn agos iawn at galon Dafydd Whittle. A byddai o wedi bod wrth ei fodd, mae Catrin yw ein henillydd 'leni. Mae hi wedi cyfrannu at amrywiol weithgareddau yn yr ysgol gyda brwdfrydedd ers y dechrau, gan amlygu ei hun fel unigolyn sy'n gallu arwain yn ogystal â bod yn rhan o dîm. Mae hi wedi perfformio a chystadlu ar y delyn, wedi canu gydag ensemblau a chôr yr ysgol mewn sioeau, mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol ac mewn cyngherddau di-rif gan ddangos dawn berfformio gref. Mae hi wedi bod yn aelod gwerthfawr a blaenllaw iawn o'r grŵp Papur Menai yn yr ysgol, wedi gwirfoddoli yn helaeth yn y gymuned ac yn llysgennad brwdfrydig iawn o'r Urdd. Da yw cael cyhoeddi mai enillydd gwobr Dafydd Whittle eleni yw Catrin Edith Parry.

Yn neilltuwr dysgu gorau yn Ffrangeg eleni yw Erin McKiernan. Mae hi wedi bod yn bleser dysgu Erin. Mi roedd hi bob tro yn cwblhau ei gwaith catref i safon ffantastig, yn enwedig ei cherdiau adolygu ar gyfer yr arholiad â llafar a ysgrifennu. Mae hi'n hyderus yn defnyddio gwahanol amserau o ferf a patrymau iaith a strwythaethau, a straethrau.

Enillwyr y, go y dysgwyr gorau yn Ffrangeg eleni yw Abby Jones. Mae Abby wedi bod bleser i dysgu gan ei bod bob tro wedi dyfal barhau pan oedd hi'n gweld y gwaith yn anodd. Ia? Mi llwyddodd hi yn y gyrraedd i ei gradd targed, diolch i gryfder ei chymeriad. So bob lwc i ti, Abby, yn y dyfodol.

Enillydd gwobr dysgu gorau Tygau Gwyddoniaeth Dwbl eleni ydy Iwan Davies. Iwan, rwy ti wedi cael dy enwebu gan dy dri athro gwyddoniaeth tygau am sawl rheswm. Roedd pawb yn gytun dy fod yn aelod o'r dosbarth a oedd yn bleser i'w ddysgu. Rwyt ti'n gweithio'n galad, yn gyson ac yn gwastad yn ceisio dy orau ym mhob agwedd o'r gwaith, boed hynna'n ymarferol neu yn agwedd theori. Rwyt ti'n ddysgu bod hynod eiddfed a chwrtais Rwyt yn ddiymhongar gyda'r agwedd bositif ddymunol. Roedd canlyniadau, profion ag aroliadau mewnol ag aroliadau allanol yn wastad y rhai ucha yn dy ddosbarth. Ond ta mae hyn, Iwan, yn sail perffaith i ti serennu yn y chweched dosbarth. pob hwyl a llwyddiant i ti wrth i, sym i ti symud ymlaen gyda astudio bywydeg, cemeg a ffiseg lefel A. Rwy'n dymuno pob lwc i chdi, Iwan. Enillydd gwobr dysgu gorau gwyddoniaeth triphlyg eleni ydy Louis Livingston. Enwebwyd chdi, Louis, gan y tri athro gwyddoniaeth TGAU, ac mae 'na sawl rheswm dros hyn. Roedd pawb yn cytun dy fod yn aelod o'r dosbarth a oedd yn bleser i'w ddysgu. Rwyt yn gweithio'n galed, yn gyson ac yn wastad ceisio dy ora yn unrhyw agwedd o'r gwaith, boed hynna'n theori neu ymarferol. Rwyt yn ddisgybl hynod eiddfed a chwrtais. Rwyt yn ddiymhongar gyda agwedd bositif ddymunol. Roedd canlyniadau, aroliadau a profion mewnol ac allanol yn wastad gyda'r ucha yn y flwyddyn. Roedd canlyniadau, aroliadau allanol blwyddyn deg, yn agos i'r maximum neu ar y maximum yn y tri pwnc. Ond mae hyn yn sail perffaith i chdi fynd ymlaen i serennu yn y chweched. Pob hwyl i ti wrth astudio bywydau cemeg a ffiseg lefel A. Pob lwc i ti yn y chweched, Louis.
Enillydd gwobr gorau bywydeg cyfnod y llo pump eleni yw Luke Sharrock. Mae Luke wedi gweithio'n andros o galed dros y ddwy flynedd ddwytha. Mae ei ymrwymiad i'r pwnc wedi bod yn wych, yn ogystal â'i gyflawniad academaidd o sydd wedi bod yn rhagorol. Llongyfarchiadau mawr i ti Luke, dwi'n dymuno'r gorau i ti yn y brifysgol.
Enillydd Gwobr Cemeg Lefel A eleni yw Eleanor Lomax. Mae wedi bod yn bleser genna i ddysgu Eleanor trwy gyfnodau allweddol pedwar a phump ac yn ystod yr amser yma mae wedi dangos gallu naturiol iawn yn y pwnc. Yn ystod yr holl amser hefyd mae wedi bod yn gweithio yn galed iawn a mae hyn wedi sicrhau bod hi wedi cyrraedd ei potensial llawn. Pob lwc i ti Elinor yn y dyfodol a dwi'n siŵr gei di ddyfodol disglair iawn.
Reit, mae'r Whopper um, 2020, lefel A ffiseg, yn mynd i Manon Isaac. Mae Manon wedi llwyddo i wneud yr hyn da ni'n ofyn yn ffiseg eh, bob blwyddyn, sef i weithio'n gyson. Mae wedi gweithio'n galed a wedi bod yn ddiwyd iawn ac mae wedi gwneud cynnydd anhygoel drost y dwy flynedd. Um, hefyd, mae Manon yn berson uh, cyfeillgar a hawddgar ac yn gwrtais dros ben bob amser ac felly yn llawn heiddi'r wobr yma. Felly llongyfarchiadau i Manan a pob lwc yn yr Unol Daleithiau flwyddyn nesaf.
Enillydd y gwobr Gwyddoniaeth Feddygol yw Katie Round. Mae Katie yn disgybl weithgar ac yn hoffus. Mae wedi datblygu ei sgiliau yn barhaus dros y dwy flynedd diwethaf. Llongyfarchiadau i ti, Katie.
Enillydd Dysgwr Gorau Cyfnod Allweddol 4 Hanes eleni ydy Katie Dunwoody. Mae wedi bod yn bleser llwyr dy dysgu di dros y ddwy flynedd ddiwetha' 'ma a dy weld di'n datblygu nid yn unig yn y pwnc ond o ran dy hyder hefyd. Mi o'ch di bob amser yn roid cant y cant, bob tro isio gwella a bob tro hefyd yn ymateb i adborth. Braf iawn cael chdi'n ymuno hefo ni i neud lefel A hefyd. Mae gen ti ddyfodol disglair o dy flaen a dwi'n dymuno yn dda iawn i chdi. Enillydd dysgwr gorau Cynrychiol 5 hanes eleni ydy Asilis. Mae wedi bod yn bleser llwyr dy ddysgu di dros y ddwy flynedd ddiwetha ma. Mi o'ch di bob tro yn rhoid cant y cant i'r pwnc a mae gen ti allu naturiol o fewn hanes hefo sgilia rhagorol. Ma rai' mi ddeud mi odd dy waith cwrs di y gwaith cwrs gora dwi rioed wedi farcio mi o'dd o wirioneddol yn rhagorol. Ma gen ti ddyfodol disglair tu hwnt dy flaen a dwi yn dymuno'r gorau un i chdi 'ne fo. Cofia gadw mewn cysylltiad.
Enillydd Gwobr Iechyd a Gofal Cyfnod Allweddol 4 ydy Sofia Kargiotis. Mae safon ei gwaith drwy gydol y ddwy flynedd wedi bod yn anhygoel a mae agwedd ei atddysgu yn arbennig. Mae wedi yn bleser cael chdi yn y dosbarth, Sofia, a bob lwc i chdi yn y chweched, dwi siŵr fyddi di'n llwyddiannus iawn. Enillydd Gwobr Iechyd a Gofal yng nghyfnod allweddol 5 yw Lara Williams. Mae Lara Williams wedi gweithio'n hynod o galed yn ystod y ddwy flynedd dwytha. Mae hi'n dangos dealltwriaeth arbennig o gwahanol feysydd o fewn y cwricwlwm. Mae'n llawn haeddu y wobr yma. Llongyfrychiadau mawr iawn i chdi a bob lwc yn y dyfodol.
Enillydd y Wobr Maths ar gyfer blwyddyn ar ddeg eleni ydy Lea Edwards. Mae wedi bod yn bleser dysgu chdi dros y dwy flynedd dwytha yma Lea. Uh, diolch i chdi am dy holl waith calad a, a gan bod mor rhwrfydig bob amser. Uh, diolch hefyd i chdi am gymaint ti wedi gwneud i helpu dealltwriaeth eraill. Uh, pob lwc i chdi yn y dyfodol, yn ymwedig yn y chweched, a dwi'n edrych ymlaen at cael dy ddysgu rhywbryd eto. Enillydd y wobr Maths ar gyfer blwyddyn 20 eleni ydy Jay Nesbitt. Mae dy fwynhad o'r pwnc yn glir i weld i bawb, a mae'n hyn di wneud i'n bleser mawr i mi cael dy ddysgu dros y ddwy flynedd dwytha. Mae hefyd wedi bod yn bleser gweld dy ddatblygiad fatha mathemategydd i fewn i fathemategydd mor abl a thalentog. Cario ymlaen i gweithio mor galed ac i ddyfal barhau fel wyt ti wedi bod yn wneud yn ystod lefel A. Pob lwc yn y brifysgol

Mae Ben yn ddisgybl sydd wedi bod yn gweithio'n gydwybodol, yn gyson ac yn dawel drwy gydol y cwrs dwy flynedd teg au yma. Mae o'n raglennwr naturiol a dwi'n meddwl mae gennyf fo ddyfodol disglair yn y maes cyfriadureg, llogyfechiadau i chdi a bob lwc yn y dyfodol.
Enillydd Gwobr Cyfrifiadureg Cyfnod Allweddol Pump yw Jac Jones. Mae Jac yn fyfyriwr uchelgeisiol ac annibynnol sydd wedi cyflwyno gwaith o'r safon ucha trwy gydol y cwrs. Mae ei waith yn fanwl ac yn gywir, ac roedd ei gyfraniadau yn y dosbarth bob amser yn ystyriol ac yn ddeallus iawn. Mae gan Jack allu arbennig ym maes cyfrifiadureg, a dymunwn yn dda iddo wrth iddo barhau i astudio cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Leeds.
Enillydd gwobr Dysgwr Gorau Tystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Rhyfel Pedwar eleni yw Carrie Jones. Mae Carrie wedi bod yn ddisgybl cydwybodol ac wedi cyflawni gwaith gwych yn ystod y cwrs. Roedd ei gwaith codi ymwybyddiaeth am ffoaduriaid yn rhan o'r her dinasyddiaeth yn arbennig o aeddfed, ac roedd ei chyfraniad i'r grŵp CECA oedd yn dyrlunio crysau T fel rhan o'r her menter yn werthfawr iawn. Da iawn, Carrie!
Enillydd Dysgwr y Flwyddyn y Dystysgrif Her Sgiliau eleni ydy Ffion Matthews. Mae 'di bod yn bleser dysgu Ffion ar hyd y ddwy flynedd dwytha, yn enwedig yn gweld hi'n gweithio yn galed ac yn barhaus er mwyn sicrhau gradd yn uwch na'i tharged. Oddi phrosiect unigol hi'n ddiddorol ac yn ardderchog. Ffion, ti'n wir haeddu'r wobr yma. Llongyfarchiadau i chdi.
Enillydd Gwobr Cyfranogiad Cyfnallweddol 4 yw Becca Hughes. Mae Becca yn fyfyrwraig annwyl a diymhongar sydd wedi achub ar bob cyfle i gyfrannu i fywyd yr ysgol. Mae hi wedi bod yn aelod eiddfed ac wedi gwneud cyfraniadau gwerthfawr i'r cynghorau blwyddyn a'r cyngor ysgol, Mae hi hefyd yn aelod selog o gerddorfa band yr ysgol, yn cymryd rhan ym mhob cyngerdd a gwasanaeth Nadolig, a hyd yn oed yn Eisteddfod Tŷ yn ystod y cyfnod clo. Mae Beca di wedi symud i'r chweched dosbarth nawr ac i ni'n edrych ymlaen i weld be wneith hi gyfrannu yn ystod y ddwy flynedd nesa. Llongyfarchiadau gwresog i ti Beca. Enillydd y Wobr Cyfranogiad Cyfnallweddol 5 yw Elain Gwynedd. Yn brif ferch, mae Elain wedi cyfrannu i fywyd yr ysgol ar hyd ei chyfnod dros y saith mlynedd ddiwetha. Mae hi wedi cyfrannu i'r cynghorau blwyddyn a'r cyngor ysgol ac wedi trefnu bob mathau o weithgareddau, nid yn unig i'r chweched dosbarth, ond i blant iau yr ysgol a gyda ysgolion cynradd y dalgylch hefyd. Yn ystod y cyfnod clo, roedd iechyd meddwl y chweched dosbarth yn flaenllaw ym meddwl Elain, ac fe drefnodd nifer o ddigwyddiadau a cwizis ar-lein i gadw'n hysbryd ni gyd i fynd. Mae Elain yn ferch llawn syniadau, llawn bwrlwm, ac fe fydd hi'n gyfeiliad i Eilwyn Pontycelyn, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr i ti, Elain, am dy holl waith caled. a bob dymuniadau i ti ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr adran Gymraeg.
Mae'r wobr nesa ar gyfer y perfformiad gorau ar draws yr holl bynciau TGAU gan unigolyn. Dweud gwir, nid unigolyn sy'n ennill y wobr lenni, um, oherwydd perfformiad arbennig a rhagorol iawn gan ddwy ferch, da ni am rannu'r wobr am y perfformiad arbennig ar draws y pynciau. Mae'r wobr eleni yn mynd i Freya Duncan a hefyd i Mari Baker. Y ddwy ohonyn nhw wedi cael 14 gradd A seren yn eu tygau. So perfformiad gwych iawn iawn gan y ddwy ohonyn nhw, a dwi'n falch o ddweud bod y ddwy wedi dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth. So llongyfarchiadau mawr iawn i Freya ac i Mari. Mae hi'n fraint gen i gyhoeddi enillydd y wobr ar gyfer y perfformiad gorau ar draws yr holl bynciau ym mlwyddyn 13. Fel arfer, un enillydd sy'n ai'r wobr arbennig hon, ond eleni, o ganlyniad i berfformiadau gwych ar draws ystod o fyfyrwyr, da ni wedi penderfynu rhannu'r wobr rhwng pedwar o ddisgyblion gwahanol. Mae'r pedwar ohonyn nhw wedi gwneud yn arbennig o dda, wedi cael pedair a seren yn eu holl bynciau Safon Uwch, so da iawn nhw, gwych iawn. Dwi'n falch o gyhoeddi, mae'r enillwyr ydy Siwan Mair Jones, uh, sydd bellach yn symud ymlaen i Brifysgol Bangor i astudio Cymraeg a Ffrangeg. Hefyd Daniel Starkey sy'n mynd i gael Graunt i astudio Human, Social and Political Science. A hefyd Elin Roberts sydd yn mynd i Gaerdydd i astudio fferylliaeth, a Ioan Matthews Jones sy'n mynd i Llundain i'r LSE i astudio ei mathemateg gyda economeg. So gwych iawn, llongyfarchiadau mawr i'r pedwar ohonyn nhw a da ni'n dymuno'n dda iddyn nhw i'r dyfodol.